Oňham Resulullah sallallahu aleýhi we sellem-de şo nahardan mübärek barmaklary bilen iýip, Aý, birazjyk galardy, şony etek iýibererdi. Oňham biz-de, Eý, munda Resulullah janyň barmagynyň jaýy bar diýip, dogry şol barmagynyň üstünden bir gezek men, bir gezek aýalym Ummu Eýýup iki gol iýipjik iýerdik. Şol Resulullah sallallahu aleýhi wesellemiň mübärek barmagynyň degen ýerini özi bilen Hudaýyň arasyna bereket dökülmeden çürim wesile edýänmiş. Ony gör, Resulullahyň mübärek zaty däl-ha, Resulullahyň mübärek rahmeten lil aleminligi däl, fakat bir maddy barmajygynyň degen ýerini özi bilen Hudaýyň arasyna wesile edýänmiş. Hudaý şyň hormatyna belki bereket bersin diýip, o-da mübärek barmagynyň degen ýerine. Hom, hezreti Ebu Eýýub, Ummu Eýýub ikijigimiz Resulyllaň ine barmagynyň süýken ýerleri diýip, şo taýdan nahar iýerdik, gönenerdik. Emma bir gije bir tabak nahar öňki ýaly eltdik. Soňurrak bir tabagy täbil aldyk. Ve lem era li yedihi fihi eseran. Tabagyň içini gördik, görsek nahar kemelmändir. Resulullah janyň-da astan barmagynyň yzy ýok. Feji'tuhu fezaen, gorkyp Resulullah janyň ýana bardym. Ýa Resulallah, nahardan zat-da atmandyrsyň. Astan barmagyň jaýy ýok, nahar kemelmändir hiç zat.

Ýa Resulalla! Ozallarda seň mübärek barmagyň jaýyndan meň menen zenanam şoň mübärek barmagynyň Resulullaň eliniň barmagynyň degen ýeri diýip, bereketdir diýip iýerdik seň barmagyň degen ýerinden. Seň mübärek barmagyň jaýyny dagyda Hudaý bilen öz aramyzda wesile goýup Hudaýdan bereket tama bolardyk diýipdir. Resululla jan, Höýt, nätdirip, mäň barmakdan-da bereket boljakmy? diýmändir. Aýtdyrypbaň hurafa zadyň yzynda gezipbaň diýmändir. Oňam Pygambarymyz aýdypdyr, Men-ä ondan iýmedigim, içinde isli ot bar, sarymsak atylypdyr, o-da bişmändir, diri lin goýulupdyr üstünde, men iýmedigim şo, Innema ana rajulun unaja, Heý meň ýanyma adamlar gelip gidip otyr. Oňam meň agzymyň isi olara yza bolamasyn diýip, meň iýmedigim şo, siz bişirdiň iýiberiň diýipdir. Ine, Ulamalar aýdýar, Resulullah sallallahu şyl aýdýan gürrüňim Isada, Siriýe ibni Hişam, Fykhy Sire diýen senesli gürrüňdedir. Tamam Resulullah janyň ryz, zindigynamasyny, siretini aýdýan kitaplardyr bar. Ýa soňra Resulullah jan dünýeden geçenden soňramda hut Pygambarymyzyň öz zenanasy Hezreti Ummu Selme, biz musulmanlaň enesi, Pygambarymyzyň birnäçe mübärek gyllaryny saklap,

Wagtyky Resulullah janyň barmagynyň degen ýerini Hudaý bilen ynsanyň arasyny wesile bolup düşýän bolsa, wagtyky Resulullah janyň birjik gyly wesile bolup düşýän bolsa, Resulullah janyň rahmeten lil aleminligi, Resulullah janyň öz zatyny Hudaýa Resulullahyň horbatyna diýmek, elbetde edep dälmaý? Nähili Resulullah jany Hudaýa Resulullahyň hormatyna diýmek dogry däl bolsunam?